Mɛda obi biara so na mama obi biako aba soronko de aba Nkasa TV so. Ɛnɛ ne da adi kan na ne first day a ɔhwɛ Nkasa TV a mɛsrɛ wo sɛ ɔdɔfoɔ ɔbɛ subscribe ɔbɛ like na wahyɛ. Mɛma werɛ mfi sɛ wobɛmia ɔdɔ maa no so. Yɛde bi tom ahosuo nya bi ahwɛ atie kamakama. Kasɛbɔ ana ɛdu hɔ no ma mede yi bɛsom mu. Mmea mede kasɛbɔ yi ɛba abɛsom mu yi ɛyɛ mo somfo dada Ɔhene ba Kwame Safo Kantanka. Me na kasɛbɔ no asi me nan so a mede ɛba abɛsom mu yi. N'abusuafoɔ, menim sɛ mmerɛ nso si a na wɔagye w'akonya retwɛn sɛ nsɛm ne kasɛɛbɔ a nsa bɛka afiri nkasa TV fidie mu adeɛ. Yɛde bɛba abɛsom wo abobow anaa nso nya bi ahwɛ atie kamakamakama. Yɛmmɔ hwii fa nkɔ kasɛɛbɔ no mu anaa yɛkɔ the National Democratic Congress, ɛyɛ NDC amanyɔkuo no mu na ntɔkwakyekyerɛ bi si wɔ hɔnom in between NDC amanyɔkuo no mu a ɛnyɛ asem ketewa. na nea ɛkɔfaa ntɔkwa no bae, na sɛ ntɔkwa no farebae nyinaa, ɛne sɛ, na anka NDCfoɔ deɛ wɔnim sɛ anka nnipa anka wɔbɛtumi awini aba no yɛ ako prɛko Kennedy ɔhene Japan. Na mmom sisi a nnipa a wɔawini yɛ Dr. Mahamudu Bawumia. Nyame anim nokorɛ ni, Bawumia yɛ tani. Ana ɛyɛ eh, mampini ne dadwen dɔma ne maama nso yɛtani. Sisi a nso, nyame adom, ntafoɔ yi, ɔmo dɔɔso koraa sen asantefoɔ ɛne kyɛ sɛ kurɔbɔfoɔ ɛne agbefoɔ wɔ Ghana man mu hanom. Eti tɔkwa ne nyinaa ne sɛ sisi a na Bawumia yɛ tani ne deɛ, ɔbɛtumi awini over NDC. Deɛ nti a NDC foɔ ko nyinaa ni o. Because sisi a na Mahama no nso awe ataa so tawee sɛ ɔyɛ dɛn four years na aka no deɛ ɔbɛtwa na ayɛ eight years na ɔno nso akɔ akɔtena ase agye n'ahome ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ presidency mu ɛyɛ ɔmampanin adie mu ɛhaa sisi a nso deɛ Aga Kennedy ɔhene Japan baeɛ deɛ a anka ɔmo afa no la fi sɛ ɔno no president nankasa na ɔhyɛ da nyɛ dɛn NDP ɛda nti no ayɛ te sɛ champions league no mbɔ obi da a obi sɛ ɛdu kɔgyina park no so a. Ohun ɛyi hala no mu na eya na w'ani so brɛ wɔn saa afei sɛ first day a wobɛbɔ no no saa da no deɛ wokɔ a nyame anyɛ w'adom na akɔhyia wokɔhyia obi te sɛ Bayern Munich ɔtumi hyɛ ɔbɛyɛ hundred wonhyɛ baako koraa ɔtumi koraa san kyɛ ogo so yɛ dɛn ɛsan so ɛka ho enti abusuafoɔ ntɔkwa no fare ba nyinaa ɛno no ne nyinaa ne sɛ Bawumia aba bɛstande ɛde ama MPP a ɔpɛ sɛ ɔdi ɛyɛ president ana Mahama nso aba bɛstande na mmom no ɔmu nyinaa yɛ ntafoɔ ma omia so workɛ out a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa and ground leakage bi kɔ so a kyerɛ sɛ ɔno nso ɛyɛ n'adwene sɛ ɔwea ta so pare sɛ ɔno nso ɛbɛtumi ɛdi ɛyɛ president anaa mampanin ɛwɔ Ghana ha no fi sɛ ɔno nso kyerɛ sɛ wadi mampanin dada eight years ɛwɔ Ghana ma mu a nti ɔbɛtumi ɛdi president yie paa ana uh, mampanin dada ɛyɛ um, yɛfrɛ no um, John Dramani Mahama nso ɔno nso ɛdi president four years ɛwɔ Ghana ma mu ha no Nti ɔno nso bɛtumi adi president paa nti nyɛ agye sɛ ntɔkwa no kɔ a na ɛgu so ɛkɔ so a ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛ kɔkɔ tie full audio no ne video no a adrɔp no mɛde video no nso bɛtoa so ama mo na abusuafoɔ mahwɛ nneɛma a ɛwɔ mu ne sɛdeɛ ntɔkwa no ɛhyɛ aseɛ. Ntɔkwa no deɛ deɛ ɛsi wɔ parliament no kora mpo so atumi sɛ ɛtumi bɔ obi kutuku paa agye sɛ mpanimfoɔ pɔ wɔn ko wɔn gyimi sɛ nyame no nokora ni mpapa wɔ mu paa nkɔbɔ afia na me poison ayɛ dɛn akunu firi nti abusuafoɔ yɛnye bere ne nkotiesɛ no mu nkaseɛbɔ no mu ɛbi Ɛsono kamakama. Yɛbɛkɔ akɔtie nsɛm no mu nkyerɛmu yie pa ara. Meda obi biara ase. Ep. Dɔkta Matthew Opoku Frempeh ne Ɔsoafoɔ Ɔhwɛ Ahoɔdenneɛ soɔ na wɔde ato dwa sɛ Akosombo na Po Nsutadeɛ no n'ano a yɛbue yi a nsuo twi fa wɔ ɔmanfoɔ soɔ no na ɛsɛesɛe nneɛma bebree agyapadeɛ a ɔmanfoɔ nnya baabi koraa ntena no. Wɔatoto nneɛma yiye ama nneɛma atumi adi mu na mmom no, na ɛsɛ sɛ ɛba saa, efisɛ yentumi ntena hɔ mma sutadeɛ no mmu mfaso na ɛmmɛsɛe nneɛma anaasɛ ɛmma enkoduru mmere bi koraa na anyinam nkanea koraa ne yɛpɛ bi a na yennya. Ɔkɔpuee mmarahyɛbadwam na wɔtotoo n'ano de faa n'ano de esii Yehowa akosom mu adehyeɛ wɔ framma ntɛm mu kɔ ahohiahiam bere a ebi redaa meme nsuo nyinaa baeɛ. Ɛnna Dɔkta Matthew Opoku prɛmpɛ resi so dua sɛ, Wɔayɛ deɛ wɔatumi ayɛ biara, wɔayɛ no yiye. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ a saa ɔhaw no baa wɔn soɔ no, yɛbɛtumi de wɔn aba abɛgyina yie na wɔn abrabɔ no wɔn bɛtumi abɔ ɛmfa ho ne nsuo a ɛtwi fa wɔn adan ne wɔn agyapadeɛ so. The bigger I wish to assure you that Akosombo and Pondas are safe and are in competent hands.

Doctor Matthew Opoku Prempeh yɛ Minister of Energy, wɔn na ɛkasae, wɔwieɛ na Honourable Samuel Okudzeto Ablakwa nso kyerɛɛ mu sɛ Energy Minister wama ne se awɔ fam paa efisɛ nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma ɔmanfoɔ a wɔkɔ ahohiahia mu mpata sika a ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn ne Resettlement Policy no wɔnhu so.

Deɛ ɛte yie yɛ Honourable Samuel Okudzeto Ablakwa, na ɛno na Deputy Majority Leader Honourable Afenyo Markin, wɔn nso kasaeɛ a wɔde reto dwa sɛ mmarahyɛbadwafoɔ no, wɔn nso mu aban aba so firi sɛ berɛ a nsuo no twi faa ɔmanfoɔ so no, aban antena hɔ anyɛ nhwɛhan, wɔayɛ n'afa mu deɛ. Nneɛma ne mmoa a aban de akɔ akɔma wɔn no, ɛsɛ sɛ mmarahyɛbadwafoɔ a wɔwɔ abatoɔ mpɛsoa soɔ hɔ no, wɔbɔ aban no aba so wɔ saa kwan no so.

And all institutions who have heard about this not to over concentrate in one constituency. Ɔn Deputy Majority Leader Honourable Afenyo Mankin wɔ no na ɛkasaeɛ a Emmanuel Akole ne William Gaintu de firi mmarahyɛbadwam bɛsomeeɛ. Registrar of Companies yɛ ɔhwɛ twerɛtwerɛ a ɛyɛ nnwumakuo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu kɔ nwoma mu na atumi adi adanseɛ sɛ ɔman mmara ma wɔn ho kwan sɛ wɔnyɛ adwuma na nyɛ sɛ yɛtwerɛtwerɛ wo din no a na ɛnoa no afe biara no hyia a ɛsɛ sɛ wode wo nkrataa kɔ ma wɔhu sɛ ampa woreyɛ adwuma wotoɔ woretua wo nkratasɛm biribiara nso yɛ korɔgyee na wɔahwɛ ahu sɛ afe no ano bɛhyia no ebinom wɔ hɔ a wɔn nkɔ nkɔdi wɔn ho ni ɛnyɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔnom yɛ. Nseseɛi no deɛ wɔn de ato dwa ne sɛ ɛfiri afeda rekɔ no, deɛ wɔnom bɛyɛ ni, wɔnom ankasa bɛte wɔn ho asi mmɔnten so ne kurom titiriw Nkranha na wɔnom akɔ akɔhwehwɛ nkorɔfoɔ nkrataa mu ahu sɛ afe no ano hyiaeɛ no wɔnom akɔdi wɔn ho ni sɛdeɛ mmara no hyɛ wɔn no ama wɔn nkrataasɛm biribiara ayɛ korɔgyee. Wɔbɔ woi ho kɔkɔ kyerɛ sɛ wɔmpɛ sɛ wɔbɛfiti ase afei no a Nkurɔfoɔ bɛkam twee twee adɛn ni a ɛɛ na Registrar of Companies tete yɛ kɔn soɔ na wɔrehwehwɛ nwoma mu wɔ sɛ ɛsɛ sɛ mokɔ mo de mo nkrataa kɔ monim deɛ wɔfrɛ no sɛ ɛɛ wo file annual returns no na Owura Ayo Jemima ɔware ɛna wɔkyerɛ sɛ nnwumakuo no bebree ɛmpɛ saa adeɛ no yɛ na wo nua nso so ɔba na wo mfaa saa wo nkrataa no nkɔɔ yɛ wɔn file wo returns no a ɛne ɛne w'ani tua asotwee bɛwɔ hɔ ama wo kakra. Yɛhwɛ sɛ trade unions ne ade yi wɔn wɔ businesses nti ɛsɛ yɛfrɛ wɔn na yɛnom discuss new companies act no directions a ama for businesses nti yɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn pii bebree wɔn nfile wɔn annual returns yɛka sɛ file annual returns a nea yɛhwɛ akyerɛ ne sɛ ɛbɛka kyerɛ yɛn sɛ ebia director wei onni hɔ bio nti yɛasesa no anaa secretary wei Deɛ wokaa de o yɛ anekyerɛ paa ne sɛ ɛyɛ consecutive. Obi nso bɛka sɛ ɛyɛ consecutive ne disparate. Obi nso bɛka sɛ ɛyɛ disparate. Nti wo sɛ yɛdi nkɔmmɔ yi a, yɛnya three interpretation. Yɛnya consecutive, obi bɛka sɛ consecutive and disparate. Obi nso bɛka sɛ koraa sɛ oh, ɛyɛ disparate nko ara. Wotumi di baako atena fie na ɛkɔdi ayi ansa na woasan aba. Eti that is why we go for constitutional interpretation. Eti eti na ɛde akɔto mpanyinfoɔ anim no. Na ansa na ebeduru saa na mpanyinfoɔ bɛka wɔ asɛm a mede aba no ho no, wɔn se nneɛma bi wɔ hɔ a technically in their opinion I should have complied with certain things nti no mmafa nkomply nti no yɛn bongu. Nti ɛno ho asɛm na ɛbɛkɔ on Tuesday no. I see. Me wura wo deɛ mɛda ase paa na mahyɛ nya mpa so de ama wo. Meda ase pii me nua. Nyankopɔn nhyira mo. Wo nhyira wo nso. Nyame nhyira wo Kwame. Mate. Yɛ wura Ken Korankye yɛ editor ɛma Searchlight de bɔ krataa ɛna ɛne no ntwe nkɔmɔ no. Democracy ɛyɛ dodoɔ amammuo a Biribiara a yɛyɛ biara no, yɛtɔ da. Enti obiara wɔ ho kwan, yɛ constitution, obiara wɔ ho kwan sɛ ogyina na yɛto ne so aba. Na ɔba, ɛba bɛyɛ, sɛ owini a, ɔba abedi ɔman.